What's good you guys, my name is Laura and welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So you guys, I want you to listen to the story of Mufundisi wakabatwa vakarara nemudzimai wevanhu wemunhu and it's so sad munomboziva mufunge henyu zvinorwadza kuti We run away from the society tichitizira kuchechi tichiti ndokuchiri nemamoralities ari right because nyika yashata and then you end up wawira mumaoko amufundisi vakadai so vekuti vanokutorera mukadzi this is so heartbreaking guys i want you guys to listen to the story and then we'll discuss and comment about it later after you guys have heard ndakateera nyaya ndakateera mafambiro emudzimai wangu e, nezvandainzwa ini ndaishandira marusape ndichidriver kombi saka mahwindi aindiudza akandiudza kuti imi tiri kuona mai guru vachipinda panhingirini paloji pa, pa iri paopposite nepachicken ini pamwe pacho anenge aine mared ma, ma, ma box achipinda namufundisi mufundisi vanomuti nemurume pazesa anoshanda pazesa saka ini ndochiti how often vanofamba sei zvikanzi vanogona kuuya kairi kana katatu pawiki ndikati akana kari kairi kana katatu paviki ka iyi ndinoigarira saka ndaigarira kudaro so ndakagarirapo e, wiki rekutanga e, musi wechitatu cheviki randazovabata e, ndakakurumidza kubuda ndobva wazouya kuma11 wakazoonekwa wakubuda kuma3 wakuenda ndobva ndazviudzwa ndikati orit its fine ndobva ndasiyana nazvo second week yacho ndobva ndawerenga musi wechina china chacho e, akanga abva chitatu china ndakaziva kuti hagoni kubuda chishanu wakabva waenda kuchechi kugomo saturday ndokubva wadzika gomo sunday ndobva waenda kuchurch monday ndobva ndamutaimira haana kuuya chipiri haana kuuya chitatu haana kuuya musi wechina ndokubva wauya wasvika kuma 3 pandaka musi wechina chacho baba ava ndakavaona vanga vari kumberi ndovakatanga kupinda baba vachipinda baba vakapinda baba awa vari kumberi vachidai so vachipinda kupinda muloji ndobva ndavaona ndobva ndatuma mukomana kati teera ona kuti achimo here mureception ndobva ateera ndobva asvika baba vangu vapota kuseri wapota kuseri wayari kuya kundiudza kuti wapota kuseri mumashure achibva apesana nemudzimai wangu mudzimai wangu ari mumashure ari kuteera achibva apindawo ndobva ndati vakomana mawindi ari kuya ngaauye tibate vanhu ndobva tapinda ndasvika imomo ndobva tasvika mureception ndobva vati aiwa ko vanhu vese vakawanda vari kudei ndikati a ah, tete tingachasiyira kutenderera mapinda mudzimai wangu munomu namufundisi wake ndo vanhu vatiri kuda panapa zvikanzi aiwa kana yaya nyaya muda kuita violence panapa saka nyaya iri apa ndeyekuti vanhu budai muende kunze kwegeti uko tifonere mapurisa auye ndikati aiwa zvamuti hamutibudai uko totobata vanhu imi kana muda kufonera mapurisa abatai fonerai wauye

right wakomana ndobva ndati wakomana ka siyanai nazvo kana iri mhosva irunzi pana patapara mhosva ka no problem uyai ndinoimirira mhosva yacho iyoyo tingatibate tenderai kuseri ndobva watenderera kuseri kuyaka ndobva watatarisa murumu ya nepahwindo paya paya hatina kuona munhu mai wanga wapinda mukahodrop kanga aripo saka wakazosunda sunda kahodrop kuyaka mai ndobva wabuda bva wagara pamubhedha wagara pamubhedha ipapapo ndopatakachiti chivhura dhoo haana kuvhura door ndobva vaitwa umwe mujerigad anga aripo ndobva anditora zvikanzi shamarika nyaya iri panapa unogona kuzongoita zvese zvese unogona kunga uri waparirwa mhosva but unozopara mhosva iwo vanditaura neni vanditaura neni kati warit its okay ndazvinzwa mapurisa ndokubva auya mapurisa pavakauya vasvika vatanga kutora futi inini vati shamarika nyaya iri panapa ka tiri kukumbirawo runyararo panapa iye kana waona nyaya dzako ka ishu iripo ndeyekuti ka isusu ka tinoda zvinhu zvinoitwa murunyararo tinoda kubva panapa toenda kukembi ndobva ndati anodi ndadi ndazvinzwa sazvadaro ndobva wati bva wamunokera mai vhurai dhoo tisu mapurisa ndobva akazovhura dhoo avhura dhoo ndobva ndapinda imomomo zvikanzi usaite usarowe munhu usati ndikati ano ndazvinzwa ndobva ndamutora mafotos arimo aripo pamubhedha pake ndobva tabuda vataenda takaeskotwa nemapurisa right taenda uku nengiri tichingoti pakona ndobva ndaona mufundisi ari kuuya amumota manje izvozvo izvi auti ko chiteka chii chiri kuitika Ko- sa- ndikati nhai usanditunga benzi ba unganditi chiteka chii chiri kuitika ko watiza u- utiza uchiendepi hanzi aiwa nhai- nhai chiteka chi- chii nhai chiteka saka ini nda- ndauto- ndautonzwa ndikarova mota yake kuti ko nhai uda kumbozama kuita sei Ha? ndobva tabva ipapo bva taenda akateera tikasvika kukembi takusvika kukembi akandideedza baba akati chiteka huya tinzwe ndikati chauda kumbotara neni chii after all ukaona zvauri kuita izvi ndiwe mufundisi ukamu kumba kwangu uchinditi uri ukanzera yeti uchiziva kuti ndozvauti unyenga mukadzi wangu ndizvo ndizvo zvamunoita kuchechi kwenyu ndakazozvitaura nyaya ichi chechi chenyu ichi hm? zvadaro ndobva taenda umba taenda kumba ndobva taenda kupolisi vekupolisi ndobva tapinda kuna officer incharge ndobva atikanzera akati right nyaya iri apa ndeyekuti iyoyo shamarika kana nyaya yadai soka right toda kuti musaite violence and usarowe munhu usadii chiitai zvinhu zvinodi zvinoita ndobva ndatora mudzimai vandava nawo kumba kwavo vandamusiya kumba kwavo ndobva ndati chimwe munouya muchirongedza zvinhu zvenyu ndobva auya nehanzvadzi yake e, nemuzukuru ndobva warongedza zvinhu ubva wasiya zvimwe saka ndakati inini hangu torai zvinhu zvese saka pawakatora zvinhu ndopatakazouya kuno ndikati aiwa Eh, ini nhangu nyaya iyi yandirwadza nyaya yekuitwa benzi ka yakashata sterek kuti munhu unonyepera kuuya uchida kugadzirisa nyaya iwe uchiziva kuti ndozvauri kuita nemukadzi wangu hazvina kushata saka ndo yandakauya naye kunova mambo baba wandakavabata vari muloji nemukadzi wangu ende nyaya yakanga yabvira kudhare ende ndakainzwa but ndaisada nyaya yekunzwa ndaida kuona ndega ende ndakaiona nemaziso angu kwete zvekuudzirwa zvandaiitwa ndakaona live

ndamira pamberi pedare ramambo mutasa zvese zvandichataura ndezvechokwadi zvese zvandichataura ndezvechokwadi ndikanyepa ndicharaswa nemhosva ndikanyepa ndicharasa nemhosva mwari ave mubatsiri wangu mwari ave mubatsiri wangu
What's heartbreaking in the story is this guy had trust in mufundisi and this guy is a hard working person munhu anoratidza kuti anoshanda anoshingirira mhuri yake from what i've heard and analyzed and then mufundisi votora advantage vobva vabata mukadzi ehe mukadzi ari wrong ari totally ari totally wrong but i'm gonna focus on mfundisi iwewe semunhu anoziva mwari how can you stoop so low kuenda paextent yekubata mukadzi wemunhu guys this is so heartbreaking mufundisi unenge wakatarisira kuti ndiye munhu anotogona kutodzoreredza society ndiye munhu angatokwanisa kukunda miedzo ehe mfundisi munhu but then takatarisira kubva kwauri kuti ndiwe wodzidzisa community society kuti zvakadai hazviitike iwe wabva wabatwa uri iwe in the act ah this is so wrong guys this is so wrong when i listen to this story ka i felt so so so sad for the man like heis working ari kutryer and the lady is also taking advantage of the man kuti munhu anoshanda you take advantage of that wakutobuda wakutonosangana nanamufundisi as a society ezimbabweans ngatisadara ano guys if you just content mine i i tend to believe kuti mulife munongoda contentment kuti dzidza kugutsikana nezvaunazvo pakusagutsikana ndipo paunoroya ndipo paunoita chihure ndipo paunoba ndipo paunoita ruchiva because Hausi kugutsikana nezvaunazvo panguva yacho na uda kutarisa zviri kuside kuti kwanhingi kunei kwanhingi kunei while least you are not looking at what's in your plate kana pane mamistakes work on improving those mistakes because the moment you are looking at the next person's place plate ndo pawakutora pawakuda kutora kunanaira kutora zviri muplate make so this is this story is very very heartbreaking for me comment down below what you guys think comment down below